Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le Mawu etɔ, le Mawu evi kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. O oh, Mawu ƒe amenu veve, Mawu ƒe ŋutifafa, eyae kplɔ mi le dzinu atɔlia me. va de asi na dzinu adelia ƒe ŋkeke gbãtɔ sia. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kple eƒe amenuveve. Eyae kplɔ mí tso aʋa ƒu eye míege ɖe dzinu adelia me. Yayrae wònye, ŋutifafa wònye, ablɔɖee wònye, akpedadae wònye be ege ɖe dzinu yeyea me. Tsɔ wo gbee dzi na gblɔ na Mawu be akpe, elabe eyae gawɔe. Ŋusẽ yiwo katã kplɔ wo ɖoa, ŋusẽ ma ɖeke mekplɔ ɖo ge ɖe dzi nu yame o. Ame yiwo bia wo gblẽ domea, ɖeke mete ŋui o. Eyi woɖoe be nàkua, mète ku o. Mawu he wò le eme. Mawu kɔ wò le eme. Mawu ve nuwò le eme. Mawu na wò ŋutifafa le ahom yiwo katã le tutum me. akpe ko míada na Mawu. O amenuveve ye wotsɔ ɖe emi to xɔ ɔse me mebe amenuveve wotsɔ ɖe

Verset 2. Peter ƒe agbalẽ evelia, eta gbãtɔ, xexlẽme evelia. Egbɔgblɔm be, Amenuveve kple ŋutifafa nasɔ gbɔ ɖe dzi na mi le sidzedze Mawu kple Yesu mía Aƒetɔ la me. Amenuveve kple ŋutifafa nasɔ gbɔ ɖe edzi na mi le sidzedze Mawu kple Yesu mía Aƒetɔ la me. Peter bia gblɔ na mí be, Amenuveve si ke Yesu kɔ ɖe mí, ŋutifafa yi ke wòkɔ na mía, nasɔ gbɔ ɖe edzi na mí. Le si ke nye dzesi eya Kristo, le si ke sidzedze wɔe be míenya Kristoa, amenuveve sia nasɔ gbɔ, amenuveve sia nadzi ɖe edzi, amenuveve sia nakpɔ nɔƒe le míaƒe agbe me, eye ŋutifafa nasɔ gbɔ ɖe mía dzi. Nyemenya Nuka dzɔdzɔm ɖe dziwò? Ake Peter abe hamemegã gbãtɔ, abe papa gbãtɔ, ame ke dzi Kristo tu yeƒe ha la ɖoa, ele gbɔgblɔm na mí le ŋdi abe amenuveve la, ebe míehiã amenuveve. Ehiã menu veve be nàdo go le dɔléle ma me. Ehiã menu veve be nàdo go le fukpekpe ma me. Ehiã menu veve be nàdo go le srɔ̃ maɖemaɖe me. Ehiã menu veve be nàkpɔ vi adzi. Ehiã na menu veve be agbe me nanyo na wò. Ehiã menuveve sia be nàkɔ subɔ Kristo. Ehiã menuveve sia be sidzedze nyuitɔa nanɔ wò agbe dzi. Ehiã na menuveve sia be ame vɔ̃ɖiwo tso ɖe wò agbe nua, yeawɔe nade wò le woƒe asi me. Ehiã menuveve sia be edɔ yi ke dzim nèlea, nàkpɔ dɔ nàwɔ. Ehiã ame nue be sia be anyigba yi ke dzi nèle, aƒe yi ke be yeatu ne eƒe dzi nadze ma, ehiã ame nue be sia. Ehiã ame nue be sia be nàkɔ nɔ agbe eye agbe nadze dzi nɔ nyui. Ame nu veve la, ame nu veve ye le wò kplɔ ge age ɖe yayra me eye ame nu veve sia eya ke nye Yesu Kristo. Eyi ke ne dzesi Yesu ta ame yi ke nye ame nu veve asu asi o. Ta ŋdi ya ŋkeke sia dzinu sia ele ŋku ɖom dzi nɔ be sidzedze Yesu Kristoa yi koe ahe ame nu veve ava wò akpe dzi. Yi koe ahe ame nu veve ada ɖe me o be yayra na xɔ anyi anɔ. Eye wògblɔ be ŋutifafa la Wò ame ke ƒe dzi xɔdzo, Aƒetɔ nena wò ŋutifafa. Efui ke kpem nèle le wò atsuƒe, Ŋutifafa nege ɖe mewò. Nu me toto ɖesiaɖe ke tom nèle le dɔwɔƒe, Ŋutifafa nege ɖe mewò. Nusianui ke nye vevesese le wò agbe me, Le wò nudzraƒe. Le sɔli ke me ne la, le wo ƒome me, edzi ke xɔ dzo na wa. Aƒetɔ ne na ŋuti fafa. Ehiã na ŋuti fafa. Eya ta me bia dziƒo be ne ŋu amenuveve kple ŋuti fafa sia na nye tɔwo le si me ke ne dzesi Yesu Kristo ta. Medo gbe ɖa be yayra gã yi ke nye amenuveve kple ŋutifafa nagbã go ɖe dziwò. Dɔmenyo ƒe Mawu netrɔ kɔ ɖe ŋutiwò eye wòave nuwò le dzinuya me. Ŋkeke yiwo katã le dzinuya me, eye nye tso ɖa, bla ɖa, ku ɖa, yawo ɖa, fi ɖa, memli ɖa, kɔsiɖa ɖe sia ɖe me nanyo nɔ. Kɔsiɖawo katã me nanyo. Fi yi ke nàkɔ wò afɔ ɖoa, Nu yɔ gblɔna be amenu veve, nu yɔ gblɔna be ŋutifafa na nye tɔ, susu me ɖe dza kɔnye na o. Yayra me bia tso Aƒetɔ la gbɔ nɔ, eyi ke nye ŋutifafa detoa be ne xɔ anyi nɔ. Yayra ne gbagɔ ɖe dzi o, ewɔ ma vɔ le wɔ se mo, amɔ ma vɔ le amɔ se mo, ebli ma vɔ le bli va dzi o, ega ma vɔ le ga dzeɖoƒe o. Ŋutifafa na nye tɔ, Etsi mavɔ le tsi zɔm o. Medo gbe ɖa be nànɔ dedie, nànɔ sesĩe zã kple keli. Dziŋliamea nenye dzidzɔkpɔkpɔ ƒe dzinu na wò. Nenye dzidzɔkpɔkpɔ ƒe dzinu na wò. Nenye ŋutifafa ƒe dzinu na wò. Nenye amenuveve la, neto ɣedzeƒe Ɣetoɖoƒe, dziehe kple anyiehea, amenuveve sɔ nayi kpli wò, eye amenuveve nagbɔ kpli wò ado go amenuveve le wò mɔ yiwo katã zɔ ge na la, le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le Mawu Tɔ, le Mawu Vi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.